Welcome to my podcast show, where I'll share great stories with you every week. Thanks for listening.
Hello, uh, man kipin man khoik podcast kem ba podcast te arak ka zo tu ka ngai tu nanum na mun chewa damin nanum na lai tia zumna ka ngai Thawngpang tampi lakah tuzan caan ahhin tu kanmah lei cu atu hi March thla ni kul in a nga. US caan in te zan suimilam pariat hrawnghrang pariat tiang seng i thawngpang tampi lakah tuzan ahhin zeidah van chim ka duh ti sia cun le van i hrawmh hna ti ka duh ti sia cun atu lio ah vawlei cung international ah a bawi cemmi cu Pahnih an um. Pakhatnak cu uh, Russia le Ukraine kong kha an si. Maca pahnihnak cu Israel le Hamas kong kha an si. Mah kha kha international level in kan chim duhnak ti. Mah se tikah mah hna atu zan caan tu ah hin cun atu lio ah mah hna chungah a buai deuhmi cu uh, Russia le Ukraine kha an si. Mah ca cun Mah kong te kha tlawmpal ah peh zong um caah ka van chim lai i mah ka chim pin ahcun zeidah ka ruah dan si timi te zong kha tlawmpal van langhter te lai i hi ka zawn ah ka hmuhnak te ka van chimmi tlawmpal update ka van tuahmi a hramthawk dongh tiang telpin in kan sawm duh. I theih cio bantuk in Russia nih Ukraine a lak tikah hramhram khin lak khi si. Mah tikah hramhram lak a si tikah Biden US President Biden chan lio kan si. Mah si tikah Biden chan lio ah khan Ukraine kha atu i khuapi bak khi atu Russia nih khan lak ai timmi si. Mah tikah Ukraine nih kha hramhram khan Russia nih a va luh hnawh. Hihi hmakhat khan Biden cozah le vawleipi nih khan Ukraine ka heh tiah phaisa an bawmh. Phaisa nan bawmh i Russia zong kha biatak te khan a doh khawh. Russia nih a duh ning khan thil a kalpi kho lo. Mah si tikah US lawng nih hin billion in zahnih deng hi bawmhnak an pek. kum thum chung a mu i atu zong hi an bawmh cuahmah ko le ralkap i phaisa bawmh lawng si lo kan ke intelligence sharing ti si tikah russia lei nih khoika lei dah an rat la tuk kan i tim hei tim ahcun ukraine lei nih khoika zong dah va tuk ding ti phai ke theih khawhnak dingah khin us nih hin theihnak lei te i hrawmnak kha an tuah chihmi te si le phaisa billion zahnih an pek an ti tikah khin a fian haumi tu cu a phaisa zahnih billion a phaisa lawng kha si lo khan makha khi thilri an pekmi hna lawng kha amen tuak khan zahnih leng zahnih deng timi kha si mah si tik takhat an doh i ral mino tam tuk an thi million leng in ke ka ram kha an chuah ta khai ti um phai si tikah tu president Trump van si khan president Trump nih daihnak ka ser lai tiah kan thin ai chuh lio hrimhrim ka rak chim i si le daihnak ka tu zong a van tlin i daihnak ka van nam le kan hnu zong a kan tam deuh kan chim cang i ke Russia le Ukraine buainak kong ka cu tam kan chim lo tu zan i ka van chim deuh mi te lawng kha khi ka van chim lai i a tuanbia kha cu hlan i ka rak chimmi zong kha tlawmpal rak doh ṭhan te ula nan i fiang deuh lai i President Trump cu a biapi bik in daihnak minung an thimi tam tuk cang daihnak kan ser hau ti kha si mah si tikah aho a sungh tuk a miak tuk ti kha a thuak ti lo daihnak ser kha pakhatnak a chia ma si te ka atu kha daihnak cam van thar ni kam van to la am buainak kong long kha tampi kan chim dang cha kan chim ti ala e atu chu pakhat na bi ka chun Ukraine dong ni Russia i electric ke te mei le hi pe tlai mi in lem alo te pol ke sezong te pol kha ka lo ding ti khan na tlak na ngai le tuzing US lei cun tuzing lila bak ah khan uh, atu cu Black Sea an ti te Black Sea cu Russia le Ukraine te pawl karlam i mi tili rili kan ti le cu te khaka i chol chang nak ke ship zalo thilri tiva tili i thilri kuat le thilri umkal nak te pawl zong kha makha ka zon Black Sea ah khan tiva tili ah khan ika lo nak i kah lonak ding khan peace kha an lungtling veve ti kha Russia lei he khan mah cu Ukraine lei he khan tu tuzing ah khan van theihmi si mah si tek ah atu cu pahnih si cang electric te mei ke power nuclear power plant he ti te po hydro plant te pawl kha kah lo ding timi kha pakhat atu cu ship shipping le commercial shipping ti le thilri ke phurtu hi te pawl rili i le ka lo ding ti mi ka pahnih nak an si cang le me hi step daihnak kan sernak ding ahcun step tha ngai a si ti zong khan Ukraine president zon nih khan a chawlhran nak a chim le ma zon ah a lang tuk ma cu da si ti ahcun Trump le Putin an i chawnh hnu khan ralkap ah ralkap ti thalo khan thong an tlaih mi hna te Ukraine lei zong nih Russia an tlaih mi hna an tampi Russia nih Ukraine lei an tlaih mi hna an tampi ve mah kha chung khan zala som sri nga ve kha an thlen nak zong ke thong tla thlen nak zong kha an tuah kho chang an tuah chang ma cha luan chen nga hrong khan te ma cha long chu selo kan Russia nih khan ral to nak i an tlaih mi minung pakul le pahnih kha a hlei khan an thlah chap hna le makha hna lam kha cu report te pawl zawh te ka a tuar tuk changmi le zohkhenh hau chommi an si caah khan an thlah hna ti zong khan hei ti le na te Russia le nih cun hi peace thok tuannak hi daihnak sernak hi ke kan duh ko ti langhternak deuh khin kan tuah chapmi si ti zong khan an hei chim le mei hi si cang caah atu ah a biapi cemmi cu zeidah si ti a si ahcun

Putin versus Trump ti si cang. Mah kha zawn te kha tu zan ah van chim ka duh mi cu si. Le daihnak hi cu hiti ning te cun a kar hlan tha ngai. Mah te mah lio hi an kap thluamah rih ko lai. Atu an chim lo mi hmunhma paoh khan an kap rih ko lai. Russia labar nih kha cu hmunhma man kha lak chap an i tim rih ko lai. Mah kha si te atu khi Ukraine i thon i zatuak pakul rong cu Russia nih khin an lak cang cu khi hmunhma an lak cu. Mah kha si te ka Okay, atu hi Putin nih cun hiti a dongh ti khi daihnak kah ngol kahnak ngol kahnak vialte te ngolnak an tuah hlan lo chung paoh kha cu hmunhma lak khawh te pawl kha cu ai tim peng ṭhiamṭhiam ko la la Ukraine nih khan anaka anakap cu mari ko lai ti duh ti duhnak a si ko foi naun cun ma si te ka atu ah hin ato na ka chim tuk khan Putin le Trump buainak a si cang Mah tikah mi hna hi President Trump hi khi khuaruahhar ngai khuaruahhar tikah pakhat a simi cu tuanbia zong khan ka rak chim bal cang. Anih hi zeipaoh hi deal te negotiate deal i tuah a pe you kan ti ko le cu ti kha mi kan pek la le mi hi thlah hei ti phunphai khi a tuahmi sa nih cu business a tuahmi si caah ti zeipaoh khi Ke a pe yu, i pek le i chanh le i pek le i chanh, pek le chuh, pek le chuh ti khin a kalmi kha si. Mah si tikah mihi daihnak zong he takhan a kal in a kal ti kha uh, hmuh khawhmi si. Mah hi chungah hin biatampi a ummi cu uh, President Trump nih hin Russia ṭih i Russia lei nih an duhning paoh tu daihnak he a kal an ti. Le Mah chokhat a hmaanmi um ve ṭhiamṭhiam keimah pumpak ruahnak ah a hmaanmi cu zeidah a si ti cu atu tiang buai doh khi kahdaihnak sernak chungah hin cun Ukraine le US nih cun kahnak vialte ngol dih kha an duh cawk ni sawmthum chung nate Russia nih a duh lo step tete khan kal a duh mah te khan Russia nih a duh ning te khan step tete khan an kal i mah kha Russia duh ning khan an kal an ti duhnak kha si le mah kha cu ka pom khawh ve pakhat satmi tu cu Russia hi President Putin ke President Trump a ṭih timi tu kha cu ke khoika a luancia kum li zong a rak ṭuan cang te Trump hi US President rak si cang mah tikah a um kal ning zoh tikah tuanbia nih Trump nih hin Putin a ṭih a ṭih tinak hi tuanbia nih pakhat a chim lo. Mah caah cun mei hi cu amah nih ka ṭih a ti silo sila atu dandeihnak kong a dih hnu ah zong ah khin a ṭih le ṭih lo cu a lang ti lai. Natein a ṭih ti kha cu ka zum kho lo. Ke zumh ning zong khin thil ka hmu kho rih lo, ka hmu rih lo. A ruang cu North Stream pipe timi kong ah khan theih dawh nan theih ngai cio cang lai. Russia le Germany karlak ah khin pipe ser i zinan te pawl kha i kuat khawhnak le Europe ram lei ah khan fawi te khan kuat khawhnak khan an rak ser hnik mi si. Mah kha an ser khawh, mah kha ser dingmi an rak i tinh mi kha Trump nih khan sanction a rak tuah. Le mah kha pipe sernak ding ah Contract a tuahtu pipe sernak ding ah company ai timmi paoh cu sanction a tuah hna. US President nih khan Trump nih khan sanction a tuah hna tikah an tuah ngam ti lo ruang cu sipuai khaka an tuah ahcun US lei he silole USA ai pehtlaimi vialte kha an sungh cang lai caah khan mahka kha an tuah kho ti lo. Le mahka kha a ruang Trump nih a tuah duhter duh hna ruang kha cu sanction rak tuah hna a rak phi hna ruang cu Makhan tuah khan cun Germany le Europe lei nih hin Russia hi an a bochan tuk lo. Russia nih hin a control khawh tuk hna lai ti kha a rak, an rak ruah caah khan Makha Trump zong nih khan a rak khomnak ka si. Le makhan haka Biden hna nih cun a on te makhan a on natin hmun dang lei tu ah khan ke kha bantuk phihnak a tuah ve ṭhiamṭhiam ko ve natin makha pipeline ka a biapi taktak mi si. Mah si tikah Trump nih hin Putin te pon an rak ṭih seh lo kha bantuk phainak kha cu a rak tuah ding khi zumh um lo. Mah kha cu adang sakau ka van pial ta Trump nih a rak tuahmi tete ti. Le mah hi si tik ah tua Trump le Putin kan lak si cang ka timi kha mi hi a ka chim duhnak a ruang cu zeidah a si ti si ahcun Ukraine hi ke power a ngei lo. Mah tikah US nih khah mi hi siseh an timi paoh hi tam deuh cu a lungtling ding khin a kal cang. Ma cu lo cun Russia nih khan zei te hmanh khan uh, hi biaruahnak hi uh, ke aa khin ai tel la lo. Mah caah cun tu ka van chimmi kha Putin le Trump karlak a si cang. Mah hi si tikah Trump nih hin zeitin Trump le Putin hi zeitindah an si khi an i theithiam maw an i theithiam ngai mah si tik ah Trump tu hi cu a ho he poh kai kom kho a ho he poh hawi kom kan si hau ti khi a kalpi ning si i a zei si zong ah takhan khi sanction te pawl phih la khamnak le harsatnak a Russia a pek ko na te khan Putin he hin zeitindah khin an i pe tlai kho ngai le Thlakhat hmanh tluk a ṭia a ṭuan hlanah khan phone nan i chawn kho colh. Biden hi kum thum chung phone ai chawn bak lomi kha le Trump nih cun phone a chawn colh le tu bantuk daihnak zong cu aa kar ai hlan khawnak kha si. Le mei si tikah Trump hi hiti ki a thiam bi thiam ni le Trump kong ton bia a ṭialmi cheukhat nih an chimmi ahcun Trump hi ki a lungṭhawngmi, mo cun a pasalmi khi a upat hna ti si. Le Putin khi a va upat a rian ṭuan ning a upat si lo khan a lungput a ram caah rian a ṭuan ning a ram caah ke a ram a kilven ning ma cun a ram a kauhnak ding chiah a tuaktan ning kha a upatmi si a tuahmi pawl kha a upat ti si lo khan mu a lungput kha a upat ti khan an ruah kha bantuk khan China i president Xi Jinping te pawl zong khi te khan ke a upat hna ti khan an chim mah cun North Korea zong khi khi bantuk khi milung khong pawl khi a upat hna ti khin mithiam nih khan tampi Trump kong a ṭialmi nih khan an ṭialmi tete khi um i mah cu nih cun atu zong hi Putin hi an i chawnh khawhmi te pawl zong khi a si kho ngai takmi zong khi a si kho a si a lo ngai i hei chim duhnak cu zeitin le zeitinnak an i tuah i an i kom thiam ngai an i theithiam le naite a thawh report zong mi cu uh, Trump kha meithal in uh, campaign rak tuah le an rak kah lio hna khan Putin nih khan a rak thawng rak thei i makha thla hna ka thlacam hna kha thla hna a champiak fe ti hna khan ama tu i Ukraine le Russia le te pawl dei nak ding a lam a thla at ke besial tu thla mi Trump i a minung nih khan nai interview zongah khan a chim nak kha hmuh khawh a si lema khi si tikah Trump hi zeitinnak an i petlei ke an i thei thiam ngai hei ti ko si zei ruangah ti cu ka thei lo natin amaka kha a chang ta tak mi se an an thei thiam ngai ma si tikah an fian veve mi cu mi hi si President Trump ni hin Putin hi miderthawm dirhmun in a nam ahcun miderthawm dirhmun kha ai langh duh lai lo i fakpi khan dohnak a tuah ṭhan lai. A minung Putin te pawl cu zeidah an si ti si ahcun khi an mipi an hnarsat dingmi kha pakhat an tuak ti lo. Mah tikah cun anmah an min chiat lo nak ding, mi ṭhawng kan si i thawng kan thei hna seh ti an lungkhohchohnak kha pakhatnak an i chiah i an ram mipi kha pakhatnak chiami phun an si lo kha Trump nih a theih tuk ve ṭhiamṭhiam. Mah si tikah Trump nih a tuahmi poah hin uh, Putin a min chiatnak ding le Putin a mui a van chiatnak ding an ram mipi hmai ah uh, mider thawm a si ti a lang lai ti a langh lo nak ding khan ai zuam a ruang cu khati a tuah sual ah khan cun uh, Putin nih hin biaruahnak a rak ra la lo ti kha a theihmi si. Maka kha keimah nih ka hmuh ning ka zumh ning te. Le maka si tikah Putin ke ma atu cu cabuai cong ratnak ke Putin he ke biatak ti khin a soiselnak pakhat man nan hmu tuk la lo. Ma caah cun Putin zong hi tu bantuk cabuai cong rak phak khawhnak khi si. E ma caah cun Trump maka kha Trump nih khan Putin kong kha a theih tuk. Le Putin zong nih hin Trump hi a theih ve. Ma ca cun tutan daihnak hi cu ke a tlamtling lai tiah khan ka ka zumh ko kei cu a ruang a zeidang vialte nak in an thawk cang le kar an hlan cang caah Putin nih a theihmi cu Trump hi khi midang president bantuk si lo a lung dakdak ti ai thleng khomi si ma cun ke atu i Trump nih Putin kha mi derthawm bantuk in a mipi hmai a langh ding a duh lo khi a duh lo bantuk khan Putin nih hin Trump hi US mipi hmai le rampi vawleipi hmai ah mi derthawm a sungmi minung si ding si kha a duh lo kha Putin nih a theih ve. Mah tikah cubawi cung an ṭhut ko cang caah mi hi cu a tlamtling lai. A ruang bik cu Putin nih Trump hi khi a derthawm ding dirhmun chiah kha a duh la lo. Mah caah cun daihnak hi an ser khawh ko lai. A ruang cu Putin nih a duh lonak ding a ruang cu Trump khi Putin nih van khi a duh loning van ti sual seh. Mah cun mipi hmai ah Trump hi a min hmai van chia ding khan Putin nih van tuah sual seh. A fawinak cun kha nan tuah khi daihnak US nih nan kan serpi timi hi pakhat man kan co kan duh lo. Ti khin chuah sehlaw Trump kha ke daihnak ser kho lomi Russia kan i chim peng komi Russia nih cun ke zeite hmanh ah daihnak an tuah duh lo tu hum phai khan a mui chia ding kha a tuah khan cun Russia ke Trump caah a ral pakhat a ral ngan bik an zul lai a ruang cu Trump cu kha bantuk phai miter thawm dirhmun pumphai um kha duh lomi kha si ve masi tikah tuahmi puah teinak hmuh a duhmi si mah si cu caah cun Russia pawl kha takhat an tuah sual i pakhat khat Trump muihmai chia ding US muihmai chia ding in Russia nih an tuah sual ahcun Trump nih Russia khi a hrawh la a hrawh la ti tikah hi ti ral va tuk kha si lo khan Russia he i business vialte khi ramdang a chok kholun khin a tuah lai mah cu Russia e banking system vialte ramdang he pehtlaihnak vialte ke sanction a tuah lai i tam tuk Russia economy a hrawh lai i Russia phaisa a um lo ah khan cun phaisa lo in cun rampi pakhat zong khan nun awk tha lo mah te ah cun a har tuk lai Russia ke ke a tluk hman tlu kho ding hmun tiang khin a tuah kho mi dir hmun khin a um mah kha Putin nih thai Mah caah cun Trump muihmai chia ding khan Putin nih hin a tuah ngam lai lo. Mah caah cun a muihmai chia ṭung lo natein Putin nih tambik a ngah khawhnak ding lam kha a kawl. A ruang cu Putin cu keimah keimah dirhmun in vawleicung misual bik pahranak tiang khin pahranak chung ah khin ai telmi cazin ah khin keimah nih cun hiti bantuk ah khin cu ka hi chiahmi khi a si. A ruang cu a mipi ka pakhat hmanh zeihmanh rel hna lo. Mithah kha zeihmanh rel hna law amah power um khawhnak si paoh ah khan cun makha si caah khan ke uh, misual ah khin cutin na chiah sai hna tiah misual zong khi uh, an, an smart ti khawhmi an tampi mismart a si a smart le zeitindah ka tuah a ṭha lai timi khi a theimi si mah caah cun uh, Trump mithmai chiatter ding le US mithmai chiatter ding tuah a duh lo. Ruang ti ahcun pakhat te lawng ka van char la a tuanbia dang pawl ke ka rel tawk le ka theih tawk hoi deuh khin ka van chim mi si pakhat te ka donghnak ah kan hmuh mi cu naite kan kan hmuh ko mi cu Ukraine president le he ke hmuh thiam lonak umnak hoi hau sumnak ai thoknak cu zeidah si video pakhat zong ka rak chiah cang kha Ukraine president nih US nih bantuk fahnak hi nan rak ton ve te lai a timi ruangah khan mah hi vialte hi kei a buai dihnak si. Mah kha chimnak cu US hi ti van nek le US min hmai chiat pek le min chiat pek le US nan van tuar ve ti la ti nek nak biachim pun pai kha Trump nih a cat lo bik mi si ma ca cun Putin nih hin mah kha a theih tuk ma ca cun Putin mi hi daihnak hi an ser khawh lai. A ruang cu Trump nih hin daihnak he ser duh taktak timi kha a fiang. A ruang cu ka chim cia lengmang kha hi hnu zong ka chim lengmang lai Trump kong ka chim ahcun anih cu minṭhatnak a duhmi si. Macun US ram caah khan pakhatnak a chia ko. A tuahdan a hmaan le a dik le dik lo kha cu va um ko seh. US ṭhancho, US tlamtlin kha pakhatnak a chiami si amah hrimhrim kha min ṭhat a duhmi si le US ah khin Mount Rushmore kan ti le te minthang pawl president pawl an khi kan chiahnak ah kai tu khi ne ya hmun ma um ti lo na te mi khi min ke ma te amah min ni pong te khin tlang khi tlang te isak ke e chia duhmi phun khi phun khi a si. Cu tluk cu anih khi US tuanbia ah Kamin hi president a tha bik khi ti khin rak tang te seh ti khi a duhmi president a si. Mah caah cun ramdang nih hiti US van nek ding le amah van nek ding kha pakham a duh lolo a ruang cu power a ngeih kha ai theih. Mah caah cun tutan daihnak hi Trump le Putin karlak si cang. Mah caah cun a tlamtling lai ti kha keimah nih cun ka zumh. A ruang cu Putin nih hin Trump hi a tuah taktak lai, anih cu a tuah taktak lai ti kha a phan caah khan Putin anih Trump mithmai chia ding le hi US mithmai chia ding kha pakhat hmanh a tuah ngam lai lo. Tuah i tim lai lo. Nate ka chim bantuk khan a mithmai chia ṭung lo in Russia nih tam bik hmuh khawh nak ding lam kha cu ke ai zuam peng ko lai. Maka kha cu a ram caah a rian si ve. Le maka mah caah cun atu cu step pahnihnak an phan cang. I mah hi step nih cun a donghnak lei ah khan cun uh, kahnak vialte he ngol cikcek timi kha an ruah tik tu ah khin uh, A buai te le a ruang cu atu ah Russia nih ke hmunhma zeitluk in dah sungh ke an kir tak lai hei ti pumphai khan a kal cang lai. Mah caah cun hi daihnak cu a dai ko lai. Natein daihnak ser tik poah ah Russia zong kha a duh ning zat a ngah lai lo. Ukraine zong kha a sunghmi tampi te lai i natein Teinak cu an ser khawh ko lai ti kha ka van ke ka, ka ruahnak se a ruang cu tuan ka chim bantuk cu atu buainak hi Ukraine le Russia a si ti lo Putin le Trump a si cang ma ca chun tu chan zong ah hin keimah hi ka podcast te ka ruah dan te ka thuk non pi in hi kong ah hin khe van chim ka duh i mah le ruahnak si le hi video na van zoh tik zongah a pom lomi tampi nan um lai mah cu ai hrawm khomi nan um kho men naten nan ruahnak zong kha comment tete zongah van ka hrawm ve cio law ruahnak na van kan hrawm ah khin kanmah zong khi theih ko nak zong kha a kan hrawmh caah khan comment tete zong siseh ma cun share nak tete zong in ma cun ka Facebook page siseh ka YouTube page siseh like subscribe ma cun follow nak tete zong khan thazang ra ka pe lo hi kong hi thongpang thar te um pa un update pa phun tein ruahnak kha analysis kan ti lai cuti ka van tuah lai i maka kha thazaang pek ding kan kan sawm hna si ahcun hi hnu video ah kan i tong te hna lai bye